מסכת שקלים פרק ד' משנה ה גייט די משנה אריבער א נייע זאך מוסר הקטורת מה היו עושים בה וואס האט מען געטון מיט די איבעריגע פון די קטורת מ'זאגט יעדן אין פרי ביים דאווענען פתאום הקטורת כיצד א גאנצע רשימה זאכן און מ'רעכנט אויס אלעס צוזאמען וואס שטייט דארטן אויסגערעכנט אלע עלף סממנים און יעדע איינע שטייט וויפיל מ'ברענגט קומט אויס אז מ'האט געברענגט ש ס מ ח מנים. א מנה דאס איז הונדערט זיז, די וואג פון הונדערט זיז, ש ס ח מנים. און פארוואס איז די געווען די די מספר, זאגט מען יעדן אינדערפרי, ש ס ח י זאל זיין כנגד ימות החמה, דאס הייסט א יאר האט די ימות החמה איז ש ס ח י טעג, און ממילא האט מען געמאכט אויף די מאקסימום וואס מען דארף, און מען האט געדארפט צולייגן נאך דריי שלושה מנים מסייעין. אויף די די מלוה חותמא וואס די כהן גדול האט אריין גענומען די די עיקר קטורת האט מען געמאכט יעדן טאג א פרס בשחרית א פרס בין ארבעים האט מען געדארפט דאס הייסט יעדן טאג איין מנה א האלבע מנה האט מען געמאכט אינדערפרי א האלבע מנה האט מען געמאכט ביינאכט דאס איז געווען אויף מזבח הזהב אויף מזבח הפנימי אבער יום קדוש האט מען געדארפט א מלוה חותמא אויף אריינצונעמען אין קדשי קדשים וועסט חזל האבן משער געווען אז די מאקסימום וואס קען זיין איז גענוג דריי מנה די גרעסטע כהן וועט נישט דארפן מער ווי דריי מנה. אויף א קופונים איז יעדע יאר איבערגעבליבן פון די דריי מנה ווייל די נישט יעדע קונה האט געדארפט האבן אזויפיל איז איבערגעבליבן פון די דריי מנה דאס איז איין סארט מוסר הקטורת חוץ פון דעם איז דא נאך א גרויסע מוסר הקטורת דאס איז ווייל א יאר פון א אידישע יאר גייט זיך נישט אויף די מוסר חמה א אידישע יאר גייט אויף די מוסר לבנה ווען די לבנה האט נײַן און צוואַנציק א האלב טעג איז יעדע חודש און קומט אויס אז א יאר נײַן און צוואַנציק א האלב מאל צוועלף דאס הייסט מיט מאכן נײַן און צוואַנציק מאל זעקס, מיט דרייסיג מאל זעקס קומט, ווייל יעדע צווייטע חודש האט, יעדע חודש האט איבעריג א האלבע, איז מאכט מען יעדע צוויי חדשים האט נײַן און פֿופֿציק טעג, קומט אויס ש נ ד, דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿופֿציק טעג איז דא א יאר, קומט אויס אז פון די שין סמך היי וואס מען האט געמאכט, איז איבערגעבליבן יעדע יאר עלף מנה, נאר די עלף מנה האט מען געדארפט, פארוואס טאקע האט מען עס געמאכט, א יאר איז דאך נישט אזויפיל. נאר ווייל יעדע דריטע יאר בערך מאכט מען א איבער יאר, האט מען געדארפט שוין אנגרייטן יעדע דריטע יאר לייגט מען צו נאך א גאנצע חודש פון דרײַסיק טעג, איז אזוי שטעלט זיך עס אויס אז מען נוצט די עלף פון וואס בלייבט יעדע יאר נוצט מען איינמאל א פאר יאר און ס'שטעלט זיך אויס. אבער ס'דא א פראבלעם, דאס הייסט מוסר הקטורת, ס'בלייבט יעדע יאר די איבעריג, אבער ס'דא א פראבלעם, יעדע יאר דארף די קטורת זיין פון די געלט פון די יאר, מען קען נישט נוצן די געלט פון פאריאר אויף די יאר, איז ס'בלייבט טאקע איבער עלף. מונה, אויף די אנדערע יאר לאמיר זאגן, נו לאמיר זאגן די אנדערע יאר גייט מען עס נוצן, אבער די אנדערע יאר מוז שוין זיין מיט די נייע געלט, וויאזוי מאכט מען אז די מונה, די איבעריגע עלף מונה, און די איבעריגע וואס איז געבליבן פון די מלוה חותנו פון די כהן גדול, זאל אריבער גיין אויף די קומענדיגע יאר, קומענדיגע יאר דארף דאך זיין מיט צורימה חדשים, דאס האט מען געקויפט מיט די צורימה ישנה. זאגט די משנה ס'איז דא א עצה, חזל האבן נישט געוואלט מען זאל עס גיין נארמאל פארקויפן אין גאס, מען וואלט געקענט בעצם גיין און עס נארמאל פארקויפן, און די קדושה גייט אריבער אויף די געלט, און מיט די געלט קויפט מען עס צוריק, און מען זאל מען זאל נעמען געלט פון די נייע נייע געלט, און מען זאל עס צוריק קויפן מיט די נייע געלט, אבער דאס איז א פירסום, מען האט נישט געוואלט ס'זאל זיין ס'איז א גנאי אז מען מאכט אזעלכע זאכן, כאילו א מענטש האט געהאט ביי זיך די קטורת, די הייליגע קטורת, עס איז א בזיון, און וועגן דעם האט מען געמאכט א אנדערע עצה, וואס האט מען געטון, מפרישין שכרו אמנון, די אידן וואס זיי האבן מפטם געווען, זיי האבן אנגעגרייט די קטורת, זיי האבן געמאכט די פתים,

מ'וויל זיי צאלן, נישטא ווי די קדושה זאל גיין, איז דא א תנאי, בית דין, בית דין האט געמאכט א תנאי אז ס'זאל יא, ווען ס'פעלט אויס ביי אזעלכע אופנים וואס מ'דארף צאלן פאר א ארבעט תורה פון הקדש, זאל די געלט, די קדושה, אוועק פליען, אפילו עס איז נישטא ווי צו גיין, א תנאי בית דין אז מ'זאל קענען אזוי צאלן, און יענער, יענער וויל נישט האבן קיין הקדש געלט, ער וויל עס האבן פאר זיך, ווי ווערט די געלט חולין? עס נעמט מען געלט פון די תרומה ישנה, און מ'לייגט עס אוועק אין די זייט,

אויף די געלט פון די אומנין, דאס הייסט די קדושה פון די קטורת זאל אריבער גיין אויף די געלט, יעצט איז די קטורת חולין און די די געלט איז געלט פון תרומה ישנה, ונותן אותו לאומנין בשכרם, מען געבט די די קטורת פאר די אומנין אלס זייער שכר, מען דארף עס זיי נישט באמת געבן, ס'געהערט פאר זיי, איז נעמט מען א מענטש זאל עס אויפהייבן און מאכן א קנין פאר זיי, אזוי פריער האט מען געמאכט. ביי די געלט שוין האט מען געמאכט א קנין פאר זיי איז די געלט געווארן זייערס און ס'רויס לחילן, און יעצט ווען מען טוישט עס איבער אויף די כתובות ווערט די כתובות זייערס, און וחוזרים אלי ככלות און מען צורימען חדשה, יעצט קען מען נעמען נייע געלט און מען קויפט און מען לייזט אויס די געלט די קדושה פון די געלט אויף די כתובות, אזוי האט מען אריבערגענומען האט מען אויפגעטון אז די כתובות וואס איז פארדעם געווען תרומה ישנה איז אריבער צו די תרומה חדשה. זאגט די משנה, אין בא א חדש בזמנו, אויב אין בא א חדש בזמנו, אויב די נייע געלט איז אנגעקומען אין צייט, דאס הייסט מען האלט עטס נישט חודש ניסן, און ס'איז שוין אנגעקומען די געלט, מען קען מאכן די עצה, איז זייער גוט, לא יקחו נסים מתרומה חדשה, קויפט מען די נייע קטורת פון די תרומה חדשה, אדער אלעמאל, די גאנצע קטורת קען מען, אויב מען האט געלט פאר די גאנצע קטורת, קען מען די גאנצע קטורת קויפן תרומה חדשה, ואם לאו, אויב מען האלט ראש חודש ניסן און ס'איז נאכנישט אנגעקומען די געלט פון די פרומע חדשים, ס'איז נאך נישט אנגעקומען די נייע מכת השקל, איז וואס זאל מען טון? מען קען נישט מקיים זיין די מצוה פון נוצן חדש והווי פון די נייע פון די נייע געלט, איז מן הישנה זאל מען ברענגען פון די אלטע געלט, אז נישטא קיין ברירה איז נישטא קיין ברירה, און די זעלבע זאך די פטורות, אויב האט מען עס שוין אויסגעלייזט. איז איז קען מען עס קויפן זאל מען עס צוריק קויפן מיט די נייע מיט די אלטע געלט, האסט נישט קיין נייע געלט קויף עס צוריק מיט די אלטע געלט, אויב מ'האט עס נאך נישט אויסגעלייזט איז לייז עס נישט אויס און ניץ עס אזוי, ווייל אויב מ'האט נישט די נייע געלט די מצוה פון ניצן די נייע געלט איז א לכתחילה'דיגע מצוה, אויב מ'האט נישט קען מען ניצן די אלטע געלט.